Bu wideoda biz size Google kompaniýasynyň nädip dörändigi, nähili ägirtdigi barada gürrüň bereris. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda adamlar entäk internetiň nämedigini bilmeýän wagty ýigrimi iki ýaşly Larra Peýj we ýigrimi bir ýaşly Sergeý Brin Stedford uniwersitetinde tanyşýarlar. Bu iki dost birnäçe wagtdan soň Backrub atly gözleg sistemasy bilen hyzmatdaşlyk edip başlaýarlar. Bellemeli zatlaryň biri bolsa, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Onça goly gözleg sistemasy bardy. Olaryň ählisi diýen ýaly gaty erbetdi. Ýöne Backrub olara meňzemeýärdi. Bu sistemada Brin bilen Peýjiň işläp düzen PageRank atly syrly algoritmi bardy. Edil şol algoritm geljekde bahasy milliardlara deň bolýan bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylyň on bäşinji sentýabrynda Backrub adyny Google aýtladýar. Edil şul at bilen biziň ählimiz bu kompaniýany tanaýarys. Google kompaniýasynyň baş ofisi ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Mountain View diýen ýerinde ýerleşýär. Biz her gün diýen ýaly Google-yň hyzmatlaryndan peýdalanýarys. Köpimizde Android sistemaly smartfonlar bar. Ulanyjylaryň köpüsi diňe Google kompaniýasy bilen ýüzleý tanyş. Emma Google siziň pikir edişiňizden hem ägirtdir. Geliň Google-yň birnäçe satyn alan kompaniýalarynda durup geçeliň. Android sistemasy iki müň bäşinji ýylyň awgust aýynyň on ýedisine elli million amerikan dollaryna Google tarapyndan satyn alynýar. Dünýädäki satylan we satylýan smartfonlaryň segsen göterimi Android-dir. Android ähli ýerde bar. YouTube satyn alnan wagty iki müň altynjy ýylyň dekabrynyň ony bahasy bir milliard alty ýüz elli million amerikan dollaryna barabar. Diňe YouTube-yň nähili ägirtdigi barada pikirlenip gördüňizmi? Ýutube gözleg sistemasy tarapyndan seredeniňde, Bing, Ask we Yahoo ýaly gözleg sistemalaryny bilelikde goşup sananyňda hem Ýutube uludyr. Has takygy bolsa Ýutube Google-dan soň dünýädäki iň uly gözleg sistemasydyr. Ýutuba bir günde näçe möçberde wideo ýüklenýärkä? On sagatlykmy? Bir hepdelikmi? Ýa-da bir aýlykmy? Dogry jogap on ýyllyk. Bu diňe bir günüň içinde ýüklenýän wideolardyr. Bir aýyň dowamynda bolsa YouTube-da dört milliard sagada golaý wideo maglumatlar görülýär. Boston Dynamic Google bu kompaniýany 2012-nji ýylda satyn alýar. Boston Dynamic dünýädäki iň öňdebaryjy robotlary döredýän kompaniýadyr. Bu diýdi Google häzirki wagtda dünýäde döredilýän robotlaryň üçden bir bölegini öndürýär. Mundan başga-da biziň aýtmadyk ençeme taslamalarymyz bar. Google ýylda otuza golaý robot we tehnologiýalary döredýän kompaniýalary satyn alýar. Bu tizlikde gitse, öňümizdäki on ýylyň içinde Google dünýäde tehnologiýalary ösdüriji innowasion robotlary öndüriji kompaniýalardan has arany açar. Biz nähili seretmeli bu zatlara? Iki sany dost, gözleg sistemasyny ýönekeý we amatly etmek üçin gijelerini gündiz edip zähmet çekdiler. Şonuň üçin indiki sapar kelläňe bir ideýa gelende, Ol ideýadan ýüz öwürmezden ozal, iki sany akylly, emma ýönekeý oglanyň dünýäni özgerdendigi barada pikir et. Wideony soňuna çenli göreniň üçin sag bol. Göwnüňe ýaran bolsa, kanala goşulyp jaňjagaza bas. Wideony dostlaryň bilen paýlaş. Laýk goýup teswir ýazmagy unutma.